Ma enoni yo me o i middle income marac pien pe kiyubo dano. Ma aneno yubo dano ma pe kiyubo ni pe kiyubo deliberately. pa preciden mo kiken mi wi lobo mi tito ka nywali ne ka ma lobo tye iye. An i lok ma kumeno, ladit lobo moni onyo chief executive mi lobo moni ma botwa kany en aye tye preciden Yoweri Museveni ni, Pien eni bene pi tyene ma acel mi timone, doo otimo tyen ma romo pyeradek ki wiye. Ka ki waco ni state of the nation ki bi bino ka kwano ne, anywali mi Uganda weng weko gi mo kiken ma gi tye ka timo ne gi keto cwiny gi ka winyo pien gi miti gi niang watye mono ka kwene. Expectation no bedo ni ning jo ma gineno anyim gubu kwanyo lokke mulok i mwaka mukato gubu keto cing gi tungi kun no gikuro lokke ma tye ka loko ne i mwaka ni ka gineno side by side kit ma muno waco kede. So ma acel gubo ceko pien eni in itself tye accountability ni ma lubbe ki promise ma wan o making i mwaka mukati ni wa bi timo gin acel gin aryo gin adek gin angwen wek okonywa mi cwalo lobo wa anyim. So, ma peya in icako kati ki ngo manyen ma imito timo ne pi mwaka manyen, myero ka itit ka nywalli, jemi ma in imoko i mwaka mukato ni ibi timo wek ocwal wa anyim ni utimo o ka kwene. Utimme? Pe utimme? Ngo muweko pe gutimme? pien eni kelo wek oyub anywalli me winyo ngo ma dok ibitito me cwalogi kwene, me cwalogi anyim. Amito wacone ni i state of the nation me mwaka mukati, gamente okati ki priority areas angwen. Me acel, owacci ni pien lubaro me state of the nation mukato ni myero kicwal anywali Uganda into a manengo economy so wek wa o kunu gukati ki areas angwen. Me acel giwacci ni myero wacit into commercial agriculture, me aryo giwacci myero kinen industries, me adek giwai myero kinen services ma tourism gibino iye-ni, ki dong me angwen ICT. Meno ngo ma gamente owacci gibijingo komgi eko yeko kwicikwici wek anywali me Uganda odony kwene? I man economy ma i kine mi commercial agriculture ni en dong ineno gukelo iye eh, gucako keto kono emyogagi kono ngagi kono ngagi oo kede dong wa ingo Paris Development Model ineno now ka ineno lok kum um, industries ineno lok kum manufacturing ma nongo myero gunen ni cost of manufacturing odug piny, okay? Wek i prices pe ocit ngo? Prices pe ocit malo. Lok kum tourism gi enu. Lok kum exchange rate gi, okay? Wek i wacit waden lim i, i, i, i, i interest rate ma ngo? Ma rep rep. Wek omi kero ki dano me venturing into investment mapat pat. Ento ka iwinyo kene nen ladit atir waye ni kero peke pien nen foreign exchange ma myero il kero pa dano ni obedo peke pien tourist po obedo ka bino jami ma myero kele eno weng obedo peke so an atero gira ira pa awinyo eno ni
Ineno? Pe awinyo enoni. Co ma dong bino ka ma doge cito cer iye ni kombeddi wan calo anywali me Uganda, GDP wa dong tye alip acel ki pyera angwen wiye abicel.

Wek imiri World Bank dong otim ngo? Ki IMF gi dong gu declaring wan. Amito wacci pi rac mi donyo i mid income economy. Pi rac. Ne nen economist atyeko wacci wa ki panelist luwota bene guwaco ni eni tye ki reny. Ka ce watye kunnu kit ta ladit lobo owac ni pud wadwongo doggolane adwonga, sitting room tye wa kaca, pien renye a ki i alip acel ki pyeradek wiye abicel cito wa i alip apar angwen. Ok? Wu- Wuromo longe ka kenyu. Ento amito wacone ni, gamente tye ki miti ni wacit kunnu onyo dong wao kunnu. Ento gamente pe oyubo anywali me Uganda me o kunnu. Ineno? En ka kenyo en aye wacako wacci ni economists are deceptive onyo figures, statistics pe wacci wa lok ada. Pien jami-ni weng gin ma kiye. Method ma kitiyo kwede eni waco ni tek ki kineno cene ma tye i cing anywali kipoko ki wel anywali me Uganda tek ki kelle wa ka kenyo. En dong ladit lobo wacci ni ka ikwanyo lonyo ma i Uganda ipoko ki wi anywali me Uganda million pyera angwen wiye adi ni ngat acel acel pi mwaka acel nongo dong nongo dola alip acel ki pyeradek ki pyerangwen wiye adi ki pyerangwen wiye abicel, ma enoni yo me o i Middle Income marac, pien pe kiyubo dano. Ma aneno i yubo dano ma pe kiyubo-ni, pe kiyubo deliberately wek jo mukene obed ma gulony man matik, jo mukene obed bene ma can ma gimoko buru. Eni ki o iye nining? ki o iye i kom priority ma gamente keto iye cente. Ka icako nenone mot moti, project ki, ki, ki sectors ka ma gamente keto iye cente madongo, keto cente madongo ka ma neno ni security tye iye, meno Pu buguru kum later dero bad ngato mo romo ajing me nio ke ger kumeno wek later dero nin labongo ayela. Ento gin abe dok gucero gutaging ni wa paliamen pe myero bene okweri cene ni kitimo ki ngo. Neno, gi bora bora gu baptize pa ange padi memo baptizing ni classified expenditure.

sectors ka ma gamente keto iye cente pi yubo anywali me Uganda weng me arriving i middle income together infrastructure yes wamito gudo mabeco ento aye iwoto iye ki cin iya nono ki tyena nono ma nongo bongo oye cok i duda pingo giketo infrastructure pien contract ma kimiyo kimiyo bene ki wange angangagi ma loyo En jo ma dong cene gi kitye ka spreading iwiwa wan weng ni ineno. Now ka dong wacako menyo sectors mukene calo health gi, agriculture, education ineno.
Now education watye ka turo atura, well fees kimoko

ka ce ki bi supply ngo moro ki wek supplier ne bene ononge ki yo moro ka ki tye ka supplying gulu ki wek supplier ne bene ononge but before jo aryo ki kene aye supplying ki te operation wealth creation pi Uganda long ma nongo ngat acel keken aye tye ka controlling wun wungeyo nyinge o ni weng Ma kikeliwu kwede gwanna jo mapar. ineno
so Lokke ni mid income ni ber ento gamente pe oyubo anywali i Uganda weng. Ma ka wa o wabidiko romo bedo ka o bene ento pe wukelo aloka loka bot late dero. Pe wukelo aloka loka bot late dero wubedo mere miti ni ki o pien jo acel aryo adek moni ma contract ityeko minigi gin aye cene tyeko cito botgi. Pien ka oo i calculation ne gire mi weko nying Uganda obed ka longe gire malo i world bank gi kono ngo pien world bank gin obu neno obu proving bene gire ni ada lakit cene en o tye ada ka i timo cura acura ne bene obu nyuto ni Uganda tye ka moni ento ka dong i dugu piny nongo dong balli kene dong ngo ma myero ki tim Ngo ma myero kitim wek wawot wunu kacel? Amaro thim me World Population Day me 2018, 2017-2018 ni Let's Leave No One Behind. Pe myero kiwek ngatu mo odong cen. Kiwot kadi, kiwot kacel. Now, wek kiwot kacel, ngo ma myero kitim? Gamente myero olok priorities ne. Gamente myero olok priorities ne. Ka in ineno property project mo ma gamente timo ma ki implementing at national level, implementation weng time i local government, time i village moni, time te rwot kweri moni. Ento ka o i kare me budget, inongo ministries egini weng kono ministry me agriculture, kono ministry me water, kono ministry me energy, kono ministry me local government, kono ministry me lands. Pol cene kiweko dongoko i ministry kaka cwalo cene i local government. Pingo gimito dong i ministry? Gimito dong i ministry wek gin aye gi controlling yet implementation nongo kitye ka timone i local government. Pingo pe kicwal cene ene i local government weki gu managing? Man inoni kumbedo watye ki seed school. Contract kitye ka mine i center. Contractor acel nongo kimiyo school aboro. bino kany, onyo onyo korokoro, ringo ka ca, cito onyo kweyo, ringo ka ca, cito onyo matafali. Tic peke. Local government nongo cingi tye tight. Pe giromo supervising. Diki iwinyi mwaka otum pe kionyo wa slab. Ineno? So, ego ni en aye jami ma weko pe watimo ngo? Pe waile wunu. Nen state me roads wa kong bed-di. Gamente wa ci miyo roads equipment. Labongo mo iye equipment nu tye ningang. Ka ikok ni yo rac, niya ma kun kimiyo roads equipment, kitiyo ki labongo mo. So gamente myero lok priority area. I ayo mere ni kombe dong wabi wa dong watye ka donyo dong i program budgeting. Okay? With pillars. So en ni gwok

Adolo wek wagam cim ma romo aryo adek ci nongo bene wa o i agikki me yubo.